On trobatz l'inspiracion per vòstres contes? A.
On tròbi l'inspiracion pes contes dins la vida. Es a dire que non, l'inspiracion la tròbi bon en ligissent de contes, en ausigent de contaires e de contairòs en Me plaço ben sus de causes que son estat reculhido per de monde de collectatge, de causes atal, e pièi çò que mai mai que mai ara es los rescontres ame d'autres contaires e pièi de legir de contes tanben eh, d'agachar de furgar dins los tot aquel trabalh qu'es estat fach de collectatge, de furgar dedins e e pièi un conte Ne parlavian totaro, un conte es quicòm que se es lo conte que te pren e que te dis conta'me. Me es dificil de còp que ja de prene un conte e de se dire te vòu contar aquò, de còp que ja marcho pas coma aquò. Cal que lo conte te digue ara es lo moment me pòdes contar. E pièi ieu çò que tròbi lo mai interessant tanben es de contar çò qu'ai ausit Tà be. Es ac. Perque lo conte quand meme es quicòm que se passa de boca a orelha e d'aurelha a boca, enfin es un un cami caminament coma aquò. Mès en general per te resumir donc es dins lo lo en lecissen de contes de collectatge e dan de nausi tà be. Contats sonque en occitan o tà be en francés? Alara, tant que pòdi lo fau en occitan. I a tot son d'occitan dins mos contes, mai quand lo fau davant de mon en francés, perque los contes, es aital, es aital, sabi pas per de qué, es aital. Pòdi pas me passar de metre de mots en occitan dins un conte, es aital, es mon biais de far, de, de, soi instectiu, a l'instinct aquí, donc. Fuòu aital. Quinos escumesses rencontrats coma contaire dins la transmission de la cultura occitana?
Sai pas. N'i a pas.
Cossí avètz descubèrt la lenga occitana?
Alara Roger, ieu l'ai pas descubèrto, l'ai entendudo, es a dire que soi nascut dins un endrech que se parlava en occitan dins l'Airal, dins lo país, a l'entorn, e donc soi nascut dins un obòrrio, dins a Bairro, la lenga èra aquí presenta, me l'an pas parlado, mos parents per exemple m'an pas parlat occitan, ni mai ma mameto me parlava pas en occitan, per contre entre eles se parlavan en occitan. Donc, a bioi d'aurelhos, coma tot lo monde, e mai se lo monde me voliou pas trasmetre, de fach s'es trasmesa, es dintrada dins mon aurelha, e es aital que soi tombat dedins, soi nascut dins aquí, dins una ribièira que èri pas banhat completament, mais Audicioi lo bruch d'aquelo ribièira. Quantes contes coneissetz? Òf, sai pas, ne. Ne coneisse quauques unes, me es pas lo. Lo nombre es una causa, es pas. Ne coneissi quauques unes, n'i a de longs, n'i a de cortets, sabi pas, pòdi pas dire lo nombre. Me es pas çò qu'es interessant tanben de conéisser un funt de conte, ne conéissi me pas completament, per exemple tot arro ai contat me aquel aqueles conte qu'ai contat tot arro ai me de los ai mi de los contar donc aqueles me pausi pas de questiu a cò marcha. Per contre n'i a d'autres que Coneissi me los ai dins lo cap me per los contar coma aquò dirèctament me caldrió prene temps de me remetre en memòria tot lo caminament del conte. Donc ne coneissi me ne pratiqui pas talant tant qu'aquò fin finala. Fasètz se sonque de conte o tanben de teatre? Alara, oi, eu fau de teatre tanben. Me plaço ben, son de contes que son adaptats al teatre, fau de pèças de teatre classicas, me tanben de pas mal de contes al teatre, teatralizats, es a dire son de contes que son dialogats e per exemple preni l'exemple del Bossut que voliá far lo Tour de França, es un conte que qu'es un conte reculhit per quauque temps a, ère lo Ives Roqueto, qu'ère lo professor d'occitan a Besiés, qu'es escrivan, Ives Roqueto, que defuntèt i a pas longtemps, e el adaptèt lo conte del Bossut que voliá far lo tour de França, lo metèt en dialògue, e coma ère un bon Es quauqu'un que faguèt un bon trabalh de teatralizacion del conte. E donc aquel conte lo jogam encara a dos en teatre e es un d'aquò's un espectacle que foncciona fòrt plan e tot en occitan. Desencusatz. A i agut la crèba. Es tot en occitan, quauque frasòt en francés e lo jogam per tot, davant tot es publics e donc e aquò foncciona. Per qué avètz cambiat de mestier per venir contaire? Uè, un còp èra fasiò, alòr ieu ai far 50 mestiers, 50 misères, coma me disió lo vesin, i a quauque temps, ara. Avant de se de se contaire eri eri peirier, enfin trabalhabe dins lo dins lo bastiment. Euh ai fach d'animaciu tanben dins d'associaciu e fasioi de teatre en amator dempiei l'atge de de de 20 ans. Fasiau de teatre dins mon vilatge e cossí dire al cap d'un moment n'avioi pro de de de de de pas me far pagar de factura de de pèirier de trabalh donc e pièi i a agut l'escasenço de trabalhar me quauqu'un que s'apèla Bernard Cawape que ère la la la comedia de lòc e que me prepausèt de trabalhar e de far un espectacle amassa e donc comencèri de per un compte justament Al teatre en professional èra lo conte d'Elefant Polit qu'avèm jogat, qu'avèm montat amé Bernat Caboapé, qu'es un comedian, plastician, que fa de fa de musica. E donca i agut l'escasens l'astre de rencontrar aquel òme e ai començat coma aquò lo trabalh e puèi ai trabalhat après pamé lo teatre de la Rampa a Montpelhièr, E es aquí que me soi metut al conte. Quin es lo primier conte qu'avètz contat? E ben, ava aquí, donc ai respondut, èra lo Lefant Polit. D'ont ven vòstre interès pels contes? I a de questiu quand meme que son de questiu que me pausi pas ieu. Non me soi jamai pausa aquela questiu d'interès Es pas que vòli pas respondre, es una bona question, perque son de questions que me soi jamai pausada, l'interès pel conte, lo plaser primièr, se pòdi respondre, es un plaser per ieu de contar e de veire que i a de de d'aurelhos d'uelhs de silenci que se fau quand conti una istòria, que lo monde te ven un dire a la fi, ai passat un bon moment, Me soi regalat d'escotar una istòria e aquò es aquò per ieu l'interés. Se aquò ajuda lo monde a avançar dins la vida es tant milhor me ieu meti l'interés de partatjar un moment amé lo monde. Es aquò. Mas ieu es un pauc ligat, mas cossí percebetz l'interès dels jubes pels contes occità a Juèi? Me pensi que
cambio pas aquò, pensai pas e s'es vautre que podetz respondre en aquela question perque s'es vautre que s'es jubes, ieu arro me fau vièlh e me per contre vesi que lo i a totson un lum que s'alluco dins los uèlhs del monde Ahh aquí bon èren dins una posicion un pauc delicata aquí eh èra la sala èra longa donc a l'annaquèr lo monde me i a pas gaire de temps soi anat comptar i aviá 180 dròlles enfin dròlles joves de l'atge de 16 e 17 ans e lo monde èra I a pas agut de bruch, lo monde an seguit e a la fin i a que son vengut me veire que me dire eh monsieur tu as des vidéos sur youtube ou je sais pas où veses i a un interès e pui ai deto biai pensi que las istòrias quand t'agachas una seria sus sul telefonet o sai pas onte a la televisiu es tot son parièr Las istòrias, totas las istòrias son, son de contes. Las istòrias de sciència ficcion e de causa tal son, son basadas sus, es lo principi del conte. D'aquí donc l'interès me sembla que i es, i èra, i es e demorarà. Quin es lo conte que vos agrada lo mai? Lo conte que m'agrada lo mai, aquò cambia un pauc, eh, perque, me, ieu li a lo conte Lo rei de las agraulocs, qu'es un conte qu'aimi fòrça. Aprèp te disi, uèi ai contat L'anèl d'òr e L'anèl d'òr me, m'agrada fòrça tanben. De qué aimatz dins lo mestier de contaire?
De veire de monde, de partatzar de moments coma aquò, simplament ame, ame la bus de donar, eh, Pensi que çò qu'es important qu'un contos es de donar, cal èsser generós, es un acte de generositat me pensi. Te cal l'istòria que contos la te cal aver enveja de la donar a quauqu'un. de la far comprene de aquí de la partejar e es aquò lo plaser que preni es de partejar ame de ame lo monde. Bon, ieu ma question es ja un pauc estada pausada, mas perqué trabalhar amb l'occitan? On pausa pas aquela question a de monde que trabalhu ame l'inglés, ame lo francés, ame una autra lenga de la vida, donc per ieu es una evidencia perqué teni aquela lenga e Es per ieu un biais de la far passar la lenga. Una lenga es pas facha per gardar. Parlar es quicòm que sortís de la boca. Donc contar una istòria es pas de gardar las causas per se. Quand contas una istòria, e totas las istòrias de la tèrra o dempuèi que lo monde existís, son estadas trasmetudas de boca a orelha. E uno lengo es facho per èsser sortido de ta boca. Donc trabalhar me l'occitan, com coneissi l'occitan, es un evidencio que devi far sortir l'occitan de ma boca. Como fau sortir lo francés o aquí. E çò que sabi, e a mai lo temps, mai lo temps avança, mon ròtle, Me disi ara mon ròl es de donar çò que sabi, perque lo monde m'an donat de causa quand soi nascut e dempèi tot lo temps ai apreni cadotson dins la vida, me ieu çò que sabi es de lo donar as autres e donc es l'occitan ne fa partida, es una evidéncia. Mercés per la question. Quina es la causa la mai complicada dins lo mestier de contalhaire? Te po, ben, es talament un plaser. Alara, a ben, ai totson lo trac, eh, davant lo monde, eh, quand començas te, te pausa la question de, eh, Belèu que lo monde se van far cagar, belèu que lo monde an enveja d'anar enda com mai, de veire qui com mai. Me es pas, i a pas de causa complicada, es es quicòm que se fa tanbe a mesura qu'avanças dins la vida. A la fin. Per contre, aquò enlèvo pas lo fach d'aver lo trac, hein, o d'aver la peta quand sios davant de monde coma aquò e que te dis ui tu sol e me cal contar, es coma al teatre, es ça meme, eh? Al contrari, d'aver un pauc la peta, d'aver lo trac aquí te fa te centrar un pauc sus, sus çò que deves far. E donc de de concentrar un pauc, de te dire, bon, me calesse bon. Enfin, calesse bon, calesse bon per lo monde, pas, pas, après, pas, sens çò que se, mais, mais i a pas de causa especialament dificile, non. E se pòdi ajustar una causa, eh, pensi que, belèu, pensos a a reténer un istòria de causa tal, per ieu un istòria se deu, on, on deu conéisser lo, lo, La trama de l'istòria, me ieu me daissi de plaça per per far d'intervenciu, per improvisar, perque si que non, coma es quicòm que se dona, i a de joras en vètz çò de donar e d'autres son siás un pauc mai crispat o sai pas de qué, donc E donc, ai mi pla de daissar de plaça a l'improvisacion. Es complicat de combinar vida de familha e vida artistica? Uè, es complicat, es totjorn complicat. Enfin, quand siás coma aquò, pòdes pas aver una vida de quauqu'un que fa cinc ora del matí, enfin, uèit ora, miètzon, dos ora, quatre ora o sièis ora. Se sus segur que a un efièch, un impact sus ta vida personala, segur. Segur. Aprèp se gerís aquò, òm pòt lo manejar aquò, uèi. M'enfin, vertat qu'es pas coma una vida, quand sortisses, quand partisses, de còp que i a una setmana entièira sus pas a l'ostal, donc d'un costat l'ostal continua de foncionar a son biais e tu sus dins un autre. E donc quand t'arribes de quò que i a di a de causas que se son passado mais que tu eres pas aquí per exemple per per ai una filha e de quò que i a me disi belèu que soi pas estat tot tostemp present coma coma aurió calgut o aurioi volgut mais mais bon es la vida eh De qué estimatz lo mai entre lo doblatge, lo conte, lo teatre o la programacion d'espectacle dins vòstre molí? Ieu lo conte es quicòm que m'agrada fòrça. Soi, alara soi, soi individualista, d'acò, aimi de far de causa, quand conti soi tot sol, Davant de monde, pòdi far çò que vòli. Enfin, çò que vòli, en respectar, en respectar lo monde. Mas, lo conte m'agrada fòrça perque siòs tu sol e siòs tu que mena ta barca. E ieu ai mi plan de menar ma barca. Lo teatre siòs ame d'autre monde, lo doblatge siòs ame d'autre monde. Çò que parlo de la programacion e causa tal, fa dintrar d'autre monde, es un autre trabalh, me lo conte es quicòm que m'agrada fòrça, fòrça. Belèu la, çò que m'agrada lo mai. Voliatz far aquò dempèi pichon?
Quand èri pichon ieu volioi cantar. Me rementi que, me rementi qu'un chum mos parents per Nadal m'ofrièron, me faguèron present d'un, d'un guitarró. Una pichòta guitarra e que mon fraire, se un jorn me vei aquí sus aquel dagòt, prenguèt un martèl e me l'espotiguèt, aquela guitarra. Me faguèt una frustraciu aquò e pensi que volioi cantar, es quicòm que que e pensi que cantar, contar, cambios d'una letra e còsson mai, mai non? Donc aquí Pensi que i a longtemps e pièi aviá un papè, mon papè aimava de contar d'istòria. Quand prenió lo bus per anar a la fièira o prenió lo monde coma aquò e contava d'istòria, disiá d'asenadors. Donc i a un costat un pauc de la familha, uèi. Dempèi quora comptatz? Huh, ai començat i a, i a un trentenat d'annadas. E ai comptat, ai començat de comptar quand travelhèri a me la, al teatre, a me, quand comencèri de me professionalizar al teatre. A peu près, pe comptèri, abans gausavi pas tròp de prene la paraula tot sol, me calió un encastre, me calió siò a me la companhia de teatre en amató, perqué, Soi qu'a, soi qu'a mème quauqu'un de timide. Mai se se vei pas, coma aquò, lo monde, penson que, uè, el, non, soi timide, foncièrament timide. Donc, me cal, me calió un encastre, o just, justificar de, de lo fach de contar. E donc, coma èro, coma èri comedian, lo camins se faguèt, Pus aigidament. M'es curiós hè italè como como la vida te te mena sus de causas e on se dona de de drechs de d'autorizacion coma aquò. Aquí es a Ital. Donc on pò èsser timide e contar d'istòrias. Mercés a vos.